Kapitlu 2 Id-daħna ħierġa mill-ġamra tas-sigarru imliet il-kamra, imma l-isfumatura ma kinitx biżżejjed biex iċċajpar għajnejn Kevin u taħbilu r-realtà li kien jinsab fiha. Kevin kien kiseb dak li xtaq. Il-ħolma li xi darba jkollu l-gazzetta tiegħu kienet saret realtà. Kien saħansitra rnexxielu jibni stamperija apposta għaliha u għal ftit żmien kienet ikkunsidrata fost l-aqwa fil-pajjiż. Imma issa kollox kien qed itir mar-riħ. L-imperu ta' Kevin u l-ġurnalisti tiegħu beda jaqa' ftit ftit minn dik il-misħuta ġurnata li l-istamperija ħadet in-nar. Minn dakinhar L-aqwa ġurnalisti li kellu sparixxew u telqu biex isibu post aktar sikur. Ħafna ħaddiema kienu bassru li l-flus kienu se jonqsu drastikament u għalhekk raw kif għamlu u ankraw xi mkien ieħor. Anke midja oħra kienu qed isegwu sew kif dawn il-ħaddiema kienu se jitħallsu u baqgħu sa ħafna xhur wara jikxfu stejjer ta' ħaddiema li baqgħu ma tħallsux. Kien hemm ħafna spekulazzjonijiet ta' x'seta' wassal għal dan l-inċident, u meta n-nies semgħet b'ħafna misteri u b'verżjonijiet kuntrastanti, ittimbrat il-gazzetta bħala misħuta. Sadattant Kevin baqa' jinsisti u jipprova jlaħħaq ma' kollox. Hu flimkien ma' l-erba' gwappi li baqgħu miegħu. L-erba' gwappi u Frank. Dak biss baqa' miegħu sal-aħħar. Biż-żmien naqsu l-istejjer u magħhom ir-riklami. Minn kumpanija b'erba' sulari uffiċini, Kevin spiċċa b'sular wieħed bil-ħaddiema. Kien bilqiegħda fit-tarf nett tal-kamra t-twila. Ma kienx baqa' jara skop għal dan l-ispazju kollu li kellu fl-uffiċċju tiegħu u kien jippreferi jitfa' ħwejġu f'ġenb. Min jidħol mill-bieb irid jimxi ftit metri daqslikieku f'xi palazz mitluq qabel ma jasal fir-rokna mudlama li issa kien dara joqgħod fiha l-editur. Il-ġamar oħxon jaħraq tas-sigarru kesa' il-ftit karti li kien hemm fuq il-mejda. Stqarrija tal-Gvern dwar ix-xogħol prekarju, risposta tal-Oppożizzjoni, u l-karba tal-union biex tittieħed azzjoni kemm jista' jkun malajr kontra l-prekarjat. Hawn biex se ngħabbu! nefaħ Kevin malli ra s-soltu storja quddiemu. Ix-xogħol ta' ġurnalist dejjem kien il-ħolma tiegħu, imma issa kien qed jibża' li dax-xogħol se jibda jistkerrħu. Anke n-nies kienet waqfet iċċempel meta jseħħ xi inċident. Jekk xi ħadd ikollu r-ritratti jew l-informazzjoni, kien jippreferi jgħaddihom lil gazzetti oħra li jarawhom aktar nies. Saħansitra, tas-CMRU, iċ-Ċentru tal-Komunikazzjoni tal-Pulizija, waqfu jibagħtu jinfurmawhom bl-inċidenti li jseħħu. U kienu jippreferu jagħtu l-istejjer lil ħaddieħor. Fil-kwiet li kien hemm fl-uffiċċju, it-taħbita mal-bieb ħasditu. Għaddi! Mill-bieb daħal Frank. Bonġu, x'ġara fil-pajjiż dalgħodu? L-editur ħares ċass lejh. Dawn l-erba' purċinelli jiktbu kontra xulxin. Lin-nies għażżiżnihom. Frank ta ħarsa 'l fuq lejn is-saqaf. Din kienet il-qirda tas-soltu. Nifhmek, imma xi tridna nagħmlu għid? Ma nippubblikawhomx l-istqarrijiet li jibgħatulna? Mur oqgħod bit-telefonati ta' wara kieku. Imma n-nies mhux il-kantilina tal-politiċi jridu, qabeż pront pront Kevin. Imma li jisimgħu u jtziħtzku fuq skandli, inċidenti u l-ħażen kollu li jinqala'. Kevin kellu raġun jgħid hekk. Wara kollox, in-nies agħtihom ħajtzeħtzku u xejn aktar. Kważi lanqas għad hemm interess fl-istejjer ta' investigazzjoni serja li jirrikjedu ħafna xogħol, telefonati, emails u mistoqsijiet. Illum sar eħfef tisraq xi ritratt mill-Facebook u tħarbex erba' linji. Jekk irridu ritratt jew filmat tajjeb, niksbuh aħna. U aħna biss. Inkella għal xejn jisimna L-Esklussiva jekk ir-ritratti jkunu ġa mxerrda fuq Facebook? kien iħambaq Kevin. Ħeqq. Mela itlob li jinqalgħu xi erba' inċidenti ħalli jkollok biex timla l-faċċata. Wara li qalha, Frank ħassu ftit ħażin. Dawn mhux affarijiet li tgħid. Xi tridna nagħmlu, għid? Nibdew nivvintaw l-inċidenti u l-istejjer aħra jew? Kevin ħalla l-eku tad-daħka ta' sieħbu tieqaf u ħares fiss lejn is-saqaf bis-sigarru bejn snienu. Frank innota l-ħarsa ta' fuq wiċċ Kevin, imma ma fetaħx ħalqu. Bil-mod, Kevin dawwar rasu lejn Frank u ta tbissima li kienet tgħid ħafna. It-tbissima tiegħu nifdet id-dlam tal-uffiċċju, li kien sieket għal kollox għajr għan-nifs ta' Kevin u huwa jiġbed mis-sigarru. Kapitlu Tlieta Minn ftit 'il bogħod, Rick seta' jara li l-ġar tiegħu, Paul, kien diġà beda x-xogħol mingħajru, u għalhekk ħaffef il-pass. Li taqla' xi ħaġa tal-flus għal Rick ma kinitx xi ħaġa komuni, u għalhekk ried jieħu kull ċans li jsib biex juri ruħu bieżel. Paul, it-tifel tal-Avukat DeMartino, Kien sejjaħ lil Rick biex jgħinu jħott xi kaxex mill-garaxx kbir li kellhom. Min-naħa tiegħu, Paul kien jieħu kull ċans biex iqalla' lira żejda lill-ġar tiegħu Rick. Ara, mela wasalt! qallu Paul b'ton ċajtier. Iva, skużani ġejt naqra tard. Iż-żagħżugħ kien se jibda jgħabbi l-kaxex bla telf ta' ħin, imma minflok, Paul stiednu biex imur ġewwa u jieħu l-kolazzjon. Paul kien jaf f'liema stat kien jgħix fih Rick u seta' jobsor li kien għadu sajjem. Le, le, grazzi Paul, toqgħodx taqla', aħjar nibda hawn! qallu Rick. Imma Paul insista, Mur, isa! Għax fuq stonku fojt ma taħdimx! Din id-darba Rick ma rrifjutax. Daħal fid-dar ta' Paul u minkejja li kien daħal drabi oħra, kull darba kien jibqa' mpressjonat bil-lussu kbir li kien jgħix fih Paul. Kollox kien nadif tazza! u d-dar kienet kbira, imdawla aktar mill-kmamar ċkejkna li kien jgħix fihom hu. Iżda din id-darba ma kienx l-irħam qliq tal-kċina li ġiegħel lil Rick jistħi u jħossu iżgħar milli hu, imma l-preżenza ta' tfajla sabiħa li sab quddiemu Malli rifes fuq il-magħdum lussuż tal-bċina. Kienet Jade, oħt Paul, li malli ndunat b'rikk fil-kċina, baxxiet ftit rasha biex taħbi l-ħmura fuq wiċċha. Bonġu! qalilha Rick. Bonġu Rick! Għandek il-kafè? Trid cereal jew xi toast? Nieħu ftit tosta? Qagħdu faċċata ta' xulxin bi rħama kbira tal-bank tal-kċina tifridhom. Jade newlitlu l-kafè u għal ftit ħin it-tnejn li huma bdew jippruvaw jevitaw il-ħarsa ta' xulxin. Rick xtaq li ma kienx hemm daqshekk silenzju Għax biex maxtar il-ħobż mixwi, agħmel naqra ħoss mhux ħażin, u mal-ewwel gidma ħa pawsa. Rick taptap tnejn subgħajh mal-magg għax ma kienx jaf kif se jipproċedi bil-konverżazzjoni. Malli f'moħħu rnexxielu jgħaqqad sentenza sħiħa u lesta biex joħroġha minn ħalqu, daħal Paul bil-mowbajl f'idu. Rick! Ħa jkollna nħalluha dil-biċċa xogħol ta' dalgħodu ta'? Għal darb'oħra, tinkwetax. Nerġa' nsejjaħlek. O, okej. M'hemmx tagħmel, Paw. La terġa' jkollok bżonni, taf fejn issibni. Stenna, stenna, qabeż Paul. Ma nistgħux dalgħodu għax ċempilli xi ħadd li għandu bżonnok f'biċċa xogħol oħra. Ma nafx ngħidlek x'biċċa xogħol hi, imma jekk ma trix titlef daċ-ċans, L-aħjar tmur issa. Min ċempel? staqsa kurjuż. Ħabib tiegħi, jaħdem mal-gazzetta hawn ir-raħal. Rick kollha spalltu. M'għandix nitlefha, ħa mmur u nara xi jrid. Iż-żagħżugħ sellem lil Paul u lil Jade li kienet għadha bil-makk f'idha tħares fiss lejn Rick.